Kita pulai dulu tudung dada rebupong gerenye ngandong kuyong-kuyong kabong burong punai kediri. Oh te pia ku enda tulah enda enda busong enda lungong enda tulah enda apa-apa. Laban kami nampung ini nampung aki nampung apai nampung indai. Ga kami baka ijok kali kampung pendok baka wi tempo tali baka danan tempo rutan baka ira tempo lembak baka tengang tempo belembang.

Wak aku ngangau petara ai ba apai telibai ngau petara ngumbang laki rabai ngau kemunan duai rantai ngau mingat apai runai. Laban ngau sida bantin ijol layang sida ngadan panti tulang sida inyak bungai tengang. Aku itak ari rumbong ari larong ari pendam ari besaran.

Ni le buri bini dudi semua tawang lagi lagi bayan buri dudi kelaki ngalah bala. Nyadi kita cara ini cara aki cara apai cara indai kita ngabang ngabang mua ngabang serta ngabang ngabek ngabang lengit hari pendam hari saran hari lumbuang hari laruang. Aku nak milih baka entah nan ceroh baka kubah nak nambong baka buah. Tang kita bekeba pitu ugi iya mung ka iya ngalu iya kayat abit regan buta iring bejalan. Nyadi kita ngaban anak tubuh nyuang jadi magang tubuh mayuh jadi sepuluh mai buat ruba ingat mai batu ruba temu. Mai batu kumbang batu pasang batu ai batu ai asik batu nya batu tu beta. Meh uba kaya ngasuh orang nya macha duit macha ari dia. Kita enda ari penam tadi bala ngelantah nyadi urai ba ngarau nyadi nabau bala nguna nyadi pengawa. Kelu gai bala rambai ubah keli nganyah bala ngangau kitak nadai aku ngangau mutu rumah.

Baru ngau jawai bejalai ngayun ngua musim nyakai rumah panjang baru ngangau ke dalam mendir ke usu tisir rentak tiang baru ngangau garang impau belalau wi jatai bejalai pandai tegi berintu berintu bandar sebagi ati lemai sinu bejatai tau jako kaya betusi berenung ambai kunchi payok berang. Baru nganga ku lebungkong ngembuan dayak dara seruna ketawa leka buchut tak lesung medang pagi hari dinu tusi ketawa leka berendau ngamai alu pandak ngeden tak luak dada ngeruang. Baru ngau sudan dapan tajah kumang tentang gagang luar rumah butu dapur tanah rega rega enda alah sukat rabah mayau bela. Kelan makanya. Ujak ditu bulu. Nya nya jalan. Jari kita. Cabut lagi. Baru ngau. Rumah pada tempat puji darah biak. Tempat belaki busuk darah. Kira sungki ukir lagi pijak labah. Baru ngau kenduan kucing tawa kumang rabang ngelit nanya busuk biau tajau rusak babi kelan. Ukir ngena bintang sengah.

Kanjong adong kasa jua nya tau baka ula nanak dalam letang. Baru ngangau ka bejau rantau ti kau tingkin musik pantai dara pala bisa tuba tubai merangkai palu gelugu batu canai girau danau pulau pingai kanjong adong kasa jua parai jelawai musu dinam beram jamai tu nutuk lai nandai lang masang abang.

Mih sabit mit belit pala kiring kinchin tempa buntu likau nabau meruna aka siri laki uras awak bua perugu batu tujuh puluh tujuh lima puluh lima suba tanam kurang nyerang batang kayan lepong ngaga tangkap empat dengah mudah rawai lima siku dambu punga aka sebila daun isang.

Suba iya tendang pelima kaya tinggi ai nyerang batang badang tutup tisi tau negi netan api mau nyadi badah rendang makai punggang perabok pinang anyi imang. Bai ngabang enta selang ranah pegari ngimbah takar kemia kemia ransi dudi dipantap dulu duji dinga secari munyi anak entail lang.

Ni Soviet mit belit dada pekiring tintin mata bujur sida udah naga ka likau nabau bisa. Suba tendang ku orang nyerang batang langai uga tangkap empat dengah mudah poi tiga siku dambung luma laki menyaya daya semenang bai ngabang tak selang reres gala nyimah takang mia ransa. Dudi pantap dingat kela munyi engka anak orang. Haa nya abis aku agi ngangau din nyadi ku bedil besai ranteng mala ngantuh kenanga gerugu langit gurau nobo betapa nyawa ruya mangu bukit di ngabang sari tu aku ditu din amat tu mendang ku ngangau ke di ngabang kitu nyadi apai da bai ngabang Pendawan pandir wit tipai tipai retak pungai berang baju kaca tedul langit iku belit kengkak layu. Nyadi kita ngaban anak tubuh nyuang jadi magang tubuh mayuh jadi puluh mai ubat suba ingat mai batu suba temu. Mai ke batang sungai suria pun berenek mujur berayak suba pantiak tatah intan. Mai perugu teti ngilu anyut ngulu pakau kara batang belubang keman lengan. Mai seluput buntat idup buntat betakat sambut mulut lunga laden liup mitir pukut rajal lawat tuai kedayan. Maya ti akar akar enda burat kalung karing uting babi peringat pun selekat jengkal kama ke selipak jari kanan. Mai ke matak duit, matak ringgit, matak wang, matak gubang, ubat kaya ngasuh raja, ubat gayu ngasuh guru, ngambi persatuan sida ke ila ngambi tegap, ngambi teguh, kukuh nguan menua di menua Sarawak tu ngambi berita, ngambi nama. Kita ngabar ngabar baik nadai beranti ngabar padah nadai betela. Nyadi diau tu kita kemit anak seritit putih mangai kita nembiak anak raga chapuh begagai menya kadar mau sana kela kela nyampi kara menua kitai nembi kangau remau mangau nyampi kemarau maya bumai. Uyan amau ti kenirit munyi nandai nirit punggai papung batang sapa ngakak munyi ketajai ngakak dedan perewa lintang sapa ngangau munyi kitai sapa kenyapa munyi orang. Pangau sida bedinang tu orang numbuh Persatuan Dayak ngambi sida iya teguh ngambi kukuh ngambi berita ngambi nama ila. Enti pia kangau aku empu kuma kumbu ku juluk sumbu lampu purong kangau aku kuma penyekang gagam kayuh. Ga ti lebuh bulan senga nyawa ku langka mita giga kitak kura masih kelupa umbang ban masih kelaya tikai senang ati lebuh bulan baru nyawa ku au mita asu Kita jelu rusak utan bulu biru nancap belakang minta ambi lima duri dai bitik nyancap tuyu minta genggam lima rangan tumbuh regam gang batu minta juluk penyul bengkuk tikus singkuk tumbuh keruntuk langgai badang batuk mata tiruk muting kejing ensing labang. Iya sepa kitai ke tau ngambi ngabang ngambi masang ngambi makai ngambi nandai.

Nya ke menua Ulup, Batu Lichin, menua Bujang, Abal Abal Ngayan, menua Ulup, Batu Lichau, menua Bujang, Abal Mayau. Ku kami enggai ngambi ngabang, kami tedai anu, tedai palu, tedai sipat, tedai embat, tedai sumpah, tedai pagang. Kami laya parai nyawa kami mati genap hari. Ku nuan dini tau mengah enggai, kita ke laki amat enda berani tepua ringka, entu pala, kita ke indu amat enda pandai besendang tanpa pua. Kita guna puni asik bulih periuk puni umpan bulih chapuk. Kita entu lengai entu lengai madah ngabang madah masang ngambi nandai ngambi makai. Wang ti pia ubah sugi ngelanyah menu tawai terebai ngejang ke rumah. Nengah udara tukup dua belah tiga buchu leka bala berundang enggau kenabau indu sawa buchu berasau buluh lalang nya baru ngangau Kumbai panjai pala busu aka tangga gerungang. Baru serengkah menua orang sungai arat tendai munyi nesai gerunong pelat ngabang indu ake kelipat lipat baka kungang lebat arat mali tachat kepal batang. Baru ngangau ke orang rebak enta ulu duko lema nyuang kampung munggo ngabang antu ensal lawo ke jako tuang tuang. Nya baru ngau lebak entak ulu lunggak lembah nuang tampur lempa menua entu raja kambak datai rawa sema semadan. Udah nya baru ngangau ku rada bukit tugung arang baka kerang berangan padi tatai karak belodang besai benung peti menanyi menua petuh ngambut pujuk panjur buang menua sepandai datai bukit besai balai nyabung. Wei bini vensa tunang kuman bula penyepuh bereja mata dara pokok pengambuh beranak dara kupang matak bunga bilai panjang. Alai ngabang aki rejeh pandai lapa ku nang abang. Kemari aku udah nganti pita pelepi bapa jalai jana ngipak pita datai. Ba kensang ku mudip mera bela ruai mak teliga ku tiap mangai. Dini ku ka nangong abang aku nubu nempan bujang genggam tandan bau rimet rina nempa pala tampung pala meulah pak tampung pa mechal jungkal igi mata. Udah ku ngabang tu ila ngambi sida kaya sida raja sida bidik sida lanjik bulih duit bulih ringgit bulih wang bulih kubang. Wah ti pia baru merintik tunan tinggi tubuh nyadoh baru ngangau kurang kalam ai.

Ini enda nebaka tangkai belia indai abang. Iya baru ngangau kuman tubang sungai buan endur tabu benang redam busu mian ikan bam singam singam berago bejadam mat panang. Baru ngangau. Ngau sikat lampu pengani pujuk gantung nengan nari mua bunan magu kegam gigi kumbang. Rejat pemang Bisaya sikat lebuh bejalai ngabar ibai tansik besai ledu Lee Nang. Nya baru ngangau ke orang lempa madah kaya Pua Kua buan ngaga kua bali miti orang lembang lebuh benang Pua Kua buan nendang bulang teku tadi. Nya menua ke jaran nyabong embuh tugang manuk tumpong penguk litung ngerang payang. Nya menua sa jara embuh tugang manuk bandar dadau kaka ngerang payang.

Murah jaku bisi berakyat tang ramai nengah pengerai pintu langi. Nya bini seripah kami buah punah tuah lebat binan beja mata kami nasa punah leka mata intan. Nyadi kita ngabas mua ngabas sesa ngabas ngabih ngabas lemi. Nya baru ngangau kul batang pau bali urat nyangka pusat kebul buli ngilah ai nyadi ngebuh ngeruar keberi mungkin balik berani buja peransang makai besi nyukut iti Langit laki penyakang pintu rumah. Ring tuan tambi gani bulu dai enti ring ngerang menyambut buat bagas mati sekini hari selama midang. Entang batang pauh bali pun urat ranggat pun diri sangkut kaki geruna ngindang. Nama iya meh kitai Pulau Rangki, Pulau Buri, Pulau Tutung, Pulau Burong, Pulau Tendak, Pulau Ara, Pulau Pelaga, Pulau Ara. Udah ke angau, udah ke pesau, udah ke umai, udah lambai kitai ngabang ngagai tubuh nyuang jari magang, tubuh mayuh jari puru. Mai ke sida tempan batu bulan mesai gam gigi gumbang mesai ngelik dada janik mesai gigi antu berasi mai rajut kebal tutup riku-rikut nengkut ugut munyut jangkung mesai seraput danan idup mesai kendap ati labi. Mai jimat mit amat mesai sayap keringa lupong mesai kaki pupu bari. Mai kai rajuot tebal tutup rikut rikut nangkup gugut mujur jumpung mesai seraput ganan idup baka kedap ati labi. Nyadi nya sadi menti kelunan tinggi legai belalai ramai udah ngangau kita kala mai tubuh nyadoh pulai ke pantai. Nyadi di menua anang menua ngana nukong. Agi ngerantar agi nyadi urar baka urar agi menjuk baka pelanduk agi serebai ngerantar baka sawa agi serebai baka punchau. Nya baru ngauh Jerumi Jarum Besi Kelanji Lanji Lekat Punggang Panau Bangi Penari Nyamuk Mantang Rengau Kirumat Jarum Kawat Badang Metat Lekat Punggang Panau Padat Gelas Ingkap Gerak Gelang Nya baru ngangau kuran dia Jawai Bejala Jawai bejalai ngayun ngua bujung nyamai rumah panjang baru ngangau ke indai landa burak bujut meda mungsil batang.
Nya iya mak nya iya nya nah. Nya iya. Ngau enggau tadi bali berubung sabit met belit berubung. Bujung beluku nyatu nyatu nyelutung nya kap dari mana kap nya. Pak madang karak ranjai puna buruh tiung tentang batang ibu tulung duduk resi dua barang uang. Suka tinggi tuntun ngelik baruh tuntun kong mata kebini tuan ni tuang mulah tuang budang uang. Nya baru nganga ke endo tegi bali dinyat sabit met pelih pusat bujung luko nya tu. Kubah perebat rumah tana lengka lubong ngeluar. Beli rumpa mada kara raja puna ngayan pat entah batang ibuh ruat dudok reti rengom empat. Matak bini tungku mama mata pesak mata pesap mulut kunyap macha surat atas tingkap dadang dongeng. Nya bala orang tegi bali belumpung sabit mian peli rekung busu beluku nya tu. Busu beluku nya tu nyelutong rumah tanjung lulur jangkang bela ngempa madang kara kereja puna burur tiung entang batang nibur tulung duduk resi dua beranggung. Suka tinggi tuntung ngeli baruh tuntung rekung matak bini tuan inchong mula tuang budang. Ni dina tegi bali keluka sabit mit belit dada bunsu beluku nyatuk ubat para berumah menua puak kerelang beri ngempa meda kara renyit guna burung kaka entap batang nibur ina. Duduk kersi ranggoh dua ngemata bini tuan raja mereta menua kulu Batang Raja. Nya baru ngangau ke bungkung embuang ba kampung burit tubit Raja Nunggang baka tunggang manuk kuntit bunsu bantu ansat kempit datai ngelabit madu midang.

Baru ngangau kura dei lepong enda beriak endu berumpak nyadi raja lumpak telaga perak sendi ngau ai lengah pelaga endu berumpak nyadi raja nya menua ungkam penenam tia tengah ga jambang penedang luar rumah. Nya bini ke endu semua sampuk bunsu kendu endu enda temu antu enda utai ke nyabung dalau ke temui meh. Wang serita ngau ka aku serita ngabas semua ngabas ngabang.

Ni di lulong lebuh pengala beludian tijen masa segala mua payuh bulan busu pakas bisa nyawa kela berindik laba jelu jugam bemet tuga tungur raba medan temera puchuk rindar baka mija mangku tuan kemendan paza mipi nujung kaum kira bujang kuang kana. Pulai nemoi nanga lubang baba lantang seba buka lima mesai mua tibar betam tembu ngantu rajan nia dateng nanga niga simpan. Sebela ke janga tubuh Linda besembiah bakang tubuh baka orang bau bejapai ke batu gula kena bejara ngelaban tuan. Ni de beludian tijin mau sampang gelang inyau badai liau tok kelasau ngau betengau bejalai malam busu papau nyawa dukau munyi rendau manang jaban berumah puchok galau kelansau sekelingi kelansau peliang reban nunga kelangkau lajang ngarau keriang ngayau beruban beban.

Ambiar meh kita puchok kayu, puchok pungok, puchok mikai, puchok lulai, puchok kedang, puchok tapang. Udah kangau, udah besau, udah kumbai, udah kerambai, udah kepadah, udah telah kita ngabang abih ngaban angi. Aku enda ngeteroh baka entah enda milih baka kubah enda nambong baka bua. Nyadi kita ngaban mai ubat suba ingat mai batu suba temu mai batu kumbang batu pasang batu ati batu ari batu enda batu mega. Uban mega duit mega ringgit uban kaya ngatur aja. Nyadi datai den kita anang leka ngapa ngai kereja manok pama mudok leka pama bedara seni pama tumpi imai pama rengai. Atai sida ti ndok engkas tapak dada jari sida bejalai sakai tunjok ujok ati. Jadi kita ngaban kala pintu kala keba bila tikai keba lantai ngaban abih asa kaya tanda teladan buta iria bejalan. Nya baru ngangau ke orang mikai lepai tunai mesan kabi beliung bagi sabak gayak lulung bungkang tinggal tinggal mentari mati tengkah danau pulau kami rujan baban.

Baru ngau ke langoh-langoh Raja Empumbang suba nya diau ukai kumbai bilai besi bata ngelawai laut reka dudi dibeli dulu kena empai dema dulu. Nya baru ngau burung ilia burung ara kaki merinjak mentang lang suba nya diau ukai kumbai raja rendah nemu tanah kenu berumah. Batu Anjau. Ari jai Rujang Runong ribut puput Kayam Kemuang suba nya iya ukai kumai Raja Natu marik bilik terebai pulu temu Kemban Tanah Ladu lendu-lendu mesai perugu kera Jerangau. Nya baru ngangau Kaji Pati Sintung Bujang Pantas Ulong suba nya iya ukai kumai orang Sanong Betong lejong-lejong nyagu kangkong Burong Berangau.

Orang biak meh kita langit mit mesai kepit tingkai kami kenyah bintang baka bulang teku tadi beran bulan baka nyelap daun api. Nyadi diatu aku ka ngau ku orang langit itum langit telum langit buar langit ngampar.

Lalu orang Kelulu empu Biau Kuma Jentang Tali Kemarau Butu Tekulau Langit Mendau Mekah Likau Rambau Pelangi Suntik Lepit Badu Sintual Tau Taku Butu Pintu Langit Biru Teguh Hudu Keritu Baka Kukuji Nya baru ngau kedakat sudah serangan bunsu bulan mingkai begari lawai bejalai nadai daki kumang mari mandi bunsu mamang bintang sigi kelip-kelip mandi dai ujan meri. Nya baru ngangau jawai serentai tali bendar kumah kelimbang bakut paga bunsu an lemamang bintah tiga anak kala iya bula semaya ngonem sia upa jaga sekini hari. Ngau jawai serentai tali pirak kumah kelimbang bakut serak busun mambang bintah banyak kayak kayak mangkak belarak ago padi. Baru ngau dara dua berimbai duduk kumang tantang tekang moh pucuk bunsu ake engkuk duduk melekuk mayuh sayuk bulan pegari.

Berungoh nya wan jam bulan gerak jegan dani depan nangkat kanjong bulu sekiar liter tunggal aka gemung ribut nyabung lekat mera ujut merung rengung-rengung laban papung enggau munyi aka likau nabau gerarau usu ati tudung bediri. Nya baru ngangau kura dei punggang batu karang kerina linang baka sambang

Enggau udah wai malik selesai ujan retiap kuma lenggang langgai langit puchok bendai manah megiat sidi jari tuchok singit tau nyait kulit enda jarit tuchok lidah. Nya baru ngumang kuma lenga lanya jawai malik selesai ujan nyala puchok bendai manah nyara sidi jari tunjok tiba udah keleba puar kesa puting banggai lintang. Nya baru ngangau aku orang rantau bunoh beranyut endur sabut mati nyemeram benang ai anyut diti api kilau kelawan. Nya menoh semugah duduk tanah enda tera belalau ketangga panti tali tumpu laman ngonting naing begunting enda lila ngena longga besi berani tumpu laman menoh chengung duduk nyelupong lapan bulan enda tebuka semilan belas hari. Agi tubu laman Belimau Kecik menjari ngiga lawan Belimau Ganas Kelingan Tengah Bendalai. Orang nya ke tau besilat muka bunga tau penca ngati kuta. Nya baru ngangau ku reda sungai mulai mimpi ai panik mari mati menua segado telu burung kumas rengang mua puchung. Nyadi kita nama kita bala kita tau enda baka penuh guna ngantu duru darat dalan. Kami ke mega udah ngabang insan ngagai menua orang da batang merentang orang gawa ari orang nganga rentang takang. Ku kemari ku insan lama nganti kita pelepit pampat jalai sanda ngipa pita datai ga keresa emput mera bela ruai emah siga putih mandai. Orang laki ku deh baik ngabang rendah berani mangah berat kah bulu kayu jutan berani tan jelas serangan. Udah nya baru. Kita ngabang mai pengaruh sumbar tubuh mai ubat suba ingat mai batu suba temu mai buah laya timah mai tandan belakang bulan nyadi buah laya timah tu ati empa orang ke taben ngatur kedai empa biak nyuruh besai empa sekula nyuruh pandai mun kita kerja jampat bulih utai. Enti pia baru tikam tikau suruh kangau tubuh kitau ngagai menua tangau libau rendat biau takang isang kita kitau tamai mansau tuan begili. Baru tikam tempat keman tubuh rempam ngagai menua orang nunyan mungkin batang berendam baka reban nganti hari.

Mirah mata nakang tu nya. Nya baru uga ngangau ku Aku ni siang kerambing pending usa tikai ke pan sendang nya menua Apai Bungai Nuing manuk biring ke Chabong Mali lenga. Ngau getan tunggal tujuh jengkal ruang belakang nya Apai Put Lengan berani tan penanem suda rama jerungkang. Nya baru ngau keliang gerasi nading bujang berani kempang ngau reja linga tinggi bujang berebok kaja empedu labu langian gumpal mau labu talang. Baru ngau bungai nuyang manok birian ke sabong mali lengang kumbai orang batu apai dian taun lama uma. Ati munsuh nigai kuruh ati munsuh nadai kuruh nigai baka pakai buluh nyabang munsuh bisi baru isi guli baka batang tapang. Nya baru ngangau panas gatak ku meh tadi tebak entung ninga entak entung belanggang kelar orang. Baru ngangau panas gatak ku meh tadi tebak entung ninga entak entung belanggang. Ku meh batu apai dagi anyut kulu mudip mudip kulu anyut kilik taun siti nungkat selang pintu rumah.

Long Ampau Tunggul Lugu Keritu Nalah Guyang Noh Ngelai Tuai Meligai Punga Pungkang Noh Susung Ulut Semung Bujang Menoh Genang Belayan Ragak Riang Beluma Laki Manah Ati Pia Empu Menalu Nusu Tubuh Nyadoh Julung Aok Busu. Nya baru aku ngangau puchung kedai sarang angi minya mingu puchung mandang pelurang malis kebu ulit kami jerenang ayam kumang kentang sikap baka dada sekali bunsu. Nya bunsu pau tungul nugu keritu nala kuyang kentang batang tapang tuju pun turun ambun lebuh bunsu utai sungai telaga batu. Malik kumang daya siku ulu siru ulu ari minyu minyak payah. Baru ngau pucuh kedai sarang ngangi minyak melaya pucuh mandang tunggang bali naya lit kami jenang ayam kumang tingkat tingkat baka dada rudir tembang nyari gatang. Kincit tembang tua bujang jadi semaya nya sape utai kita nyape di empu. Nya utai.
Au bela nyape di empu. Nang baru ngangau puchung kedai sarang belaya minyak ngeni puchung pemandang Telungang mali ti isi iya tang ija endang ayam kumang sereta tingkap sebaka dadar kali ti isi ru dia tempa nyarik gantang sijil tebang suah bujang maya jadi mua. Nya ke busu Keliang Malia Berani busu bujang peransang makai besi. Suah bumah tuchung kampung limi pagi sigi munyi kedegi rebuh rapi merintam pemang kai bidang ka batang tapang bejudi.

Gan baka bilik meda kaki raja buau nyawar rangau nyumbat silau serempun petang pun turun ambun belabuh mendai nyau. Ngensai sungai Telaga Jayau mani kumang daya bejau endur tenggau nentap sembayang. Nya baru ngangau puchung kedai serang angi minyak. Nya amat, puchung mandang, pelunggong, mali tekansat, perit, rami jerenang, ngayam kuman, serenta tingkap, perit, rebak, nyarit gantang, tenjit tembang, seruak bujang, sebayang ayam. Nya busu bujang telipat-lipat, berumat tinting, biluk pelat, beri pantap, munyi semiap, bilun terbang. Sentang patang, tapa bekansat, dan bekelik, kemeran kaki, gerasi ngajat, mata pesap, muluk kunyap, manggung malat, ulu ilang. Pun beremuyun turun ambun labuh ke belap ngesai sungai Burik Subat mende Kumang daya belangkat meh nempa Perawai Sendat pusat Rusok Barat. Udah nya meh usu kita baru ngangau ke inya kedua nama Kumar Kumang enggau Kelulong Bedok Bendong baka bakung ngambang tawang ngangau ke Kelinah ke Kelah Indai Abang.
Ngangau Singar Ganyar Matahari Ibuh Keli Kumang enggau Puyuh. Nganga puyu busu gerujan endo rakup seluruh seranan. Nya baru nganga udah diriu menat betat ujung kayu pilian keempat bala madu. Ku ati pia dama eno tawai tuak jeku mungin nuing ngambi kitai nandai aka menu labang tu ngambi ngabang. Ati ke pia ngabang meh kitai ku Keling. Ka kitai mai pengaruh semar tubuh meh ubat seruba ingat meh batu seruba temu. Meh batu kumbang batu pasang batu asik batu ai batu nak batu meta meh ubat kaya ngesu reja meta duit meta ringgit meta wang meta gubang. Mai sida tempan batu bulan mese gam gigi gumbang mese ngeli reja jani mese gigi iya tu rasi mai rajut kebal tutup berikut ikut nangkup dukut mugun jampung mese seraput dangan idup mese sedap ati lem.
Ambih kita.
Ari pangau ka ngau ku ngabang magang deka ngabas mua ngabas reta ngabang abis ngabang rengit. Bela nepan kudam dingam ari umbas kami indu kamba sayap kubur laki kelebih gandang umai lima. Tengkah dai tengkah mandi niki tangga kedang tangga tapang tangga mikai tangga lulai. Lalu ketuan ku berasai nda batu sangka surat lalu ketuan indu jako tau keramat. Ku nama utai kangau kita enggai badu utai padah enda ujo. Nadai utai kangau bukai mai kita meh ka jinang tu mai kita ngelabong beliung. Meda nadai kemuja ngambi genyam makai ke kuat meh kita ngidup ibuh meda kena muno ngambi bai nyawa paya temulun. Meh kita empiang tapang meh meda nadai nia ngambi rebut depan singuh. Meh meruti ai meh sida tu meda nadai nanga ngambi berebut ka nuan. Macha pia nama tusah kita ngangau kami orang tuai, orang besai, orang raja, orang berita, orang berani, orang besai. Tanduk rusa ngulam tading babi nyepan bala pangum ikan mai meh kami. Ti kita bumai enggau besimpan menoh mendam ti iban penama. Tanduk rusa mulai tading babi ngelampai bala luah undai mai meh kami. Ti kita bumai enggau ngelumbai ke bidai nikang merana. Tanduak rusa buncit tariang babi belit ngemala pangup gergit mai enggau kitai nyepit duit matak puak. Nya pengaruh ba kami tu siti tu ke bisa batu pasak bumi tu. Iya ke langi berat sekati ru runggang penedang. Tu siti bisa puji kitai anak mensia ba menua baruh ari. Ati kena sida kita ngayau enggau bulih berani ati kena kita bumai enggau ngulih ke padi. Ati kena sida ke dara enggau ngulih ke laki kena sida ke bujang tau enggau ngulih ke bini. Ati kena anak kita sekula iya landik macha pas peresa ngambi degree. Nya mutar tebaik kami tu. Udah tu ila kita kaya, kita raja, bulih padi, bulih puli, bulih duit, bulih ringgit, bulih wang, bulih bidang. Hooooooa. Hooooooa. Hooooooa. Nyadi diatu aku sekut perut panas uguh asik nikam utai jauh asik nanjak pasang menoh asik ketaban rumah runto. Aku tundak biau empanai ruai rejat petuh ngurang bela tempan pukuh pengambuh ngubuk lampang dulap nyepo. Ngambi tubuh semua kitai tu ila bela kukuh sama teguh bayu guru gulai nyamai nguan menua. Bela katung manah lambung kitai ila tutung rabuh nama tepat bulan tuku tiga abai mekit mekit langit sinu ara.